देखब जे आँय? निर्लज भऽ जाइ छै हँ तकरा एक बेरके खोराकी देनाइ जरूरी रहै छै जेना तू निर्लज भऽ गेलहक तऽ तोरा एक बेरके जे छै हम दू चारि हाथ दू चारि लात मारि दै छियह तऽ तकरा बाद तोरा जे छै से भरि दिन दिमाग शान्त रहै अच्छा छै अहीं लाज वाला छी हम हमर बाप भाई सब निर्लज छी हाँ। हमर कुल खानदान अहीं के लाज यऽ तऽ अहाँ अपने कमा के किया नहीं कऽ लै छी चाहे एक कट्ठा बेच दीती आ जर्सी गाय गाय के शौख लागल है अच्छा। अब शरीर काज नहीं करैया तऽ अहाँ गाये मंगै छियै तऽ गाय मंगै छियै तऽ अहाँ अपना फायदा ला मंगै छियै ना तऽ सरकार ने अहाँ- ए! सरकार ने है तऽ आइ ने काल देबे करत देबे करत। देबे करत हाँ हाँ हाँ कहै छै दहेज वाला कुछ दान दहेज जे भी होइ छै हाँ। मंगला पर भीख भऽ जाइ छै अपने अच्छा। जे दै छै ना उ उपहार नहि रहै नहि छै मांगने नहि छलियै हँ सबके देखै छलियै बियाह करै छलै तऽ मरबा पर रुसै छलै हँ हमरो मनमे भेल तऽ हमहूँ रुसलियै हँ तऽ रुसलियै तऽ कथी लए रुसल छियै तऽ कहलियै हमरा एकटा जर्सी गाय चाही बढ़िया नस्ल के जे कम से कम दस लीटर एक सांस में दूध दे तो मरबा पर अंडा पार के यहाँ के दो दे तो जर्सी का है कि व्यवस्थे करते यदि से छला तो बाप कहता अखनो कहै छै हमरा अखन हम गाय नहीं दऽ सकलहुँ हँ कहियो नहीं देव ओते ओ काट नहीं से क्या कर गई छै लेलको अरे साधारण चीज अहाँ रुसल छी समाज हमरा थूक हम्म? तऽ समाजके नहि थूकऽ देलिया लेकिन आब तोरा मुँह पर थूकऽ के मन हमरा भऽ रहल अइ बुझि गेलक ने बड़का कहबै का बनै छै ऐ, एकटा की गाय की लए। सोचने छलहुँ हँ हँ, की जर्सी गाय एतै हँ। ऐं? अरे नहीं दस लीटर पाँचो छः लीटर के एक साँझ में दूध देते दुनू साँझ मिला कऽ कम से कम दस बारह लीटर हेतै बेचब आ ओहीसँ बैसि कऽ खायब दवाइ दारू करायब तोरो जिंदगी नीक रहितऽ हमरो अपना जिंदगी नीक जिंदगी ला रहत सोचू पहिने हूँ? हम लेकिन एखन आब आब कऽ चला हमरा सकैत छी। बुझाइया आब ई सब टाटिक्रम तोहर छ तू बापके फोन कऽ कऽ कहै छ कि बाबू हम तऽ कहुना कऽ कऽ एहि बुढ़वा बरके हँ

जकरा ए, ठेहुना तोहर में आँख ढील- में दम ए, रहै तोहर ढील जकरा भरै छै ठेहुना ने। में आँख में दम ए। रहतै ने ओ कहियो भिखारी नहि भऽ सकै छै आ कहियो ओकरा पेट के दुख नहि भऽ सकै हम छै भिखारिये छी भिखारिये नहि अहाँ थुक चट्टा दुनिया- छी हाँ, दुनिया के सब सब पैघ भिखारी हम थुक चट्टा हम निर्लज्ज हाँ, छै। पैखाना खौका हम हाँ, तऽ चिते- जे कहक सब छी। चिते छी। लेकिन जे तैयो- सासुर के चीज लए कहत जे घर में अपना तांडव अच्छा, करत से सासुर के चीज नीक तऽ तोहूँ छह। हाँ? हाँ। तऽ तोरो छोड़ि दिअ घर तऽ छोड़ि दै छिअ आ छोड़ देब तऽ हमर कथी उखड़ जेतै छोड़ देब तऽ हमरा की बिगड़ जेतै हमर कथी बिगड़ की बिगड़ जेतै ए मुंह में आग लगाबे वाला तऽ कोनो रहबे नै करतो हमरा हमरा झकबै छै ई एकटा छोड़बै 75 टा लाइन देबै हमरा नै झकै से क्वालिटी छ तोरा हम आसमान छी तो धरतीये रह गुरवा के नहीं की तो तू चावल का पछता तू तो बाप भाई के पगड़ी राख रहल छी कि तोरा पर छी अच्छा। जहिया चाहबू तो मुंह में मुंह ए। बउआ कान में है बहबू अच्छे बाप के दे तो ओतबे हो कहै छल बुझले बाप के ओतबे हो कहै छल बेसी हम नहीं बुझै छी नहीं भेटला बेसी हम नहीं बुझै छी बेसी हम नहीं बेसी हम नहीं बुझै छी अहाँ के सुनू अहाँ बहुत ताकत वाला छी हाँ। अहाँ के गण में दम य त हमरा बाप भाई के फोन करियौ आ कहियौ कि जर्सी गासा करने छै लकिया

तोहर बुढ़वा ओना एते खिस्सा कह देने छियो जाहि ने कहलियो बाप के फोन क क आब ना फोन जल्दी करबो सँ। जब हम मार खेबे करे छियै घर में जर्सी गाय ला त फोन हम नहीं करबो मारे खाय ले जहिया तक मार गाय खाय नहीं हमर देतो हमर ना, बाप है गायो दे जहिया तक मार मार जहिया तक मार मार तू मार जहिया तक मार हम मार ले ले अब जर्सी गाय खिउरा लिए एते दिन पर अपना लाली दाई लग जा रहल छी

हम मरबा पर रुसलहुँ हँ तऽ रुसलहुँ तऽ हमरा ई कहि सकै छलहुँ जे हमरा नहि हैत हमरा औकाइत नहि अछि फल्लाँ अछि चिल्लाँ अछि औकात हम रहतै मानि किया नहि जैतहुँ। बुझलियै अहाँ अपना मोनसँ अपन इज्जत बचबऽके लेल हमरा तऽ ओहि समय मना लेलहुँ आबै कालमे सेहो हम पूछने छलहुँ हँ, तऽ कहल दू चारि दिनमे हम भेज देब एक सप्ताह एक बात बताओ कहियो कहलक हमर बाबू चाहे हम कि नहि देब कहलिहन कहिया देब चचरी पर चलि जायब तब अहाँके बहिन विधवा भऽ जायत तखन जेना अहाँके घरमे मजबूरी नहि दोसरो घरमे मजबूरी रहै बुझलियै जेना अहाँ लला के छियै ने कि हमरा चाही गाय चाही गाय चाही ओनाहिते हमहूँ चाहै छियै कहींसँ पाइ चाही तब होतै बुझलियै अच्छा। पाइ नहि हेतै तऽ नहि हेतै पाइके कोनो ठीक छै नहि काज तऽ होबे करतै जरूरी है कि नहि होतै पाइ नहि हेतै बताउ एगो गाय खातिर हमरा गाय सन बहिन के मारे हँ, छियै तऽ गाय हँ तऽ अहाँके बहिन गाइए अछि। ओहो गाइए। केहन गाय बिना दूध दिअ वाली ना, बुझलियै मुँह से मारि हँ। बाजल करू बुझलियै कि नहीं एक नंबर के हरही मरखा लथार उ फेंकऽ तऽ वाली। गलती केलक हमर बाबू की गछ अहाँ लेलक एकटा बुझलियै करू, जहिया अहाँके बाबूके भर हो जाय हँ तहिया हमरा ज्ञान ने ने आयब आ संगे संगे एकरो ने ने आयब अहाँ ये लेने- हरामी मतलब हाँ। मारे पीटे रोज हो के नहीं नहीं जाओ सऊदी अखन तऽ शुरुआत कहि के लेल छी एक तऽ मुर्दा से बियाह कर देला ऊपर से ते हुकूमत ओकर सहबै कि हमरा जिंदगी जिए के हमरा हक नहीं छी हँ जाओ जाओ जाओ जाओ की रखबे ने करब आप जेन अत्याचारी हाँ, करो जे अहाँ ठीक ठीक छै जाओ जाओ अहाँ सन से तो बियाह करा के हमर बाबू बड़का गलती केलकै बुझलियै कि नहीं गैस हमरा तो अहाँ कहियो पसंद नहीं रही इतना यो नहीं बुझलियै हाँ।